TV dwumadi a ɛto din Abrabɔ So Ɛnnɛ Aduro. Na wote w'afiafi mu a, yɛde Ɛyɛ Abrabɔ dwumadi rebrɛ wo. Na ma menkae wo sɛ ɛnnɛ dwumadi no, ɛyɛ Aunty Suzy, Suzy Stuffing. Da biara metena ase a, mɛka aka aka aka aka aka. Sɛ mennyae Abrabɔ dwumadi yiye yi deɛ, me nso mennyae ne din so bɔ da. Wɔn a saa dwumadi wei sɛ wɔaso yɛn ase. Na sɛ woretie me na sɛ worehwɛ me a, bɔ mmɔden ara fa w'ani kyerɛ Aunty Suzy hɔnom. Ntoma papa paa a ɛte aseɛ. Da biara so mɛka ɛyɛ papa a ɛte aseɛ. Ebi nni hɔ. Still de still ɛyɛ papa. Kɔ hɔ nom na kɔgye bi. Ne boɔ so ɛda fam. Yɛatete so. Wohwɛ ntoma yi a ɛhyɛ me yi a, wotumi hu sɛ ɛkɔ yie. Na ntoma yi a ɛhyɛ me yi, ɛyɛ agya bags. Baas na ɛpam de hyɛɛ me o, enti sɛ worehwɛ me a, na sɛ ɛyɛ ɔfɛ a, na wopɛ sɛ Baas ɔno nso twitwa na ɔde hyɛ wo sei na ɛyɛ fɛ sei a, wohu me osikani a, mede wo bɛkɔ Baas hyɛ hɔnom na agya ɔno nso apam w'ataadeɛ de ama wo. Hyɛ ɛnnɛ krataa no, awuraba bi na ɛde brɛɛ me, na wiase mu so yɛ hu o, ewiem yɛ sum na tuo mu nso yɛ sum, Na wɔatwerɛ email no abrɛ me wɔ ha sei. Me ngo fufuo nnom ho kwan. Mebɛkan email no ama wo a worehwɛ me, wo a wotie me, woate asɛm no mu. Na mpanyinfoɔ yi so, Agya Wusu ne Antikristi so wɔ ha sei, na wɔn nso adwenkyerɛ no, yɛde ama yɛn nua baa no. Na sei na krataa no ɔtwerɛeɛ. Ɔse, Osikani, meyɛ ababaawa a matena Nyame fie akyɛ. Ɛnyɛ sɛ matena Nyame fie kɛkɛ, Nanso matrɛ Nyame fie. Atwɛn wɔ Nyame mu. Me mmɔ adwaman Na me bɔ me awareɛ ho mpaeɛ sɛ daa ne daa nyinaa Onyame nyɛ m'adom na ɔnyi barima a ɔyɛ me so sɛ soboafoɔ a ɔbɛboa me wɔ abrabɔ mu na wadɔ me mma me Wɔ sika akɔnkyerɛ a ɛkɔɔ he baeɛ nyinaa mayɛ bi Mpaebɔ a ɛkɔɔ he baeɛ nyinaa mabɔ bi

me ne no anda da. Ɛfiri sɛ, na menim asɛm a maka akyerɛ Nyankopɔn sɛ mepɛ sɛ meware ansa na mɛyɛ me ho fi a, mayɛ me ho fi wɔ adwamammɔ mu. Ɛno nti, me ne aberanteɛ yi nanteeɛ wɔ nokware mu, yɛnante nyinaa na mebɔ mpaeɛ. Yɛyɛɛ wedding wieeɛ a wɔ Sikani, yɛkɔɔ hotel sɛ yɛrekɔ honeymoon. Yɛwuraa dan mu hɔ no, m'agya, me werɛ nyinaa, m'akoma rebɔ me hwim. Ɛfiri sɛ matena ase akyɛ, ɛnna barima yi nso manhu ne ho da, ɛnna me ne no wareeɛ. Enti na medwene ho sɛ, 'Ei, ɛdeɛn na mereba aba abɛyɛ? Enti wura dan mu hɔnom nyinaa, m'anidasoɔ ne m'adwene nyinaa akɔhyɛ saa adwene wei sei mu. Yɛwura dan mu a, mehu sɛ aberanteɛ yi abu nkotodwe wɔ m'anim, na ɔrepa me kyɛw sɛ, 'Me wura, mesrɛ wo, mede asɛm asie wɔ Enti fa me bɔne kyɛ me. Na na misuro sɛ meka a, wubegyaa me. Ɛno nti na amma manka no. Na ɛnnɛ deɛ, mepɛ sɛ mibue m'ano na meka kyerɛ wo. Wo sikani! Ɔreka na me ho rewoso ɛfiri sɛ, menim sɛ I want to marry you a nkurɔfoɔ yɛ no wɔ train mu ne baase mu ne abɔnten no, ebi na agya no deɛ ɔware wieeɛ no, Ɔno nso ɛɛfa kwan foforɔ so ayɛ different style akyerɛ me nti ɔbɛka sɛ will you marry me I love you nti na obu nkotodwe. Aberanteɛ no kɔ bue n'ano a osikani ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔwɔ HIV mmoawa no bi wɔ ne mu na ɔno deɛ ɔnkaa sɛ awareɛ no ɔnware o na ɔɔsrɛ me sɛ mema no nhyɛ rubber. Ɛyɛ kɔndɔm yi bi na ɔne me nda. Osika. Wɔkaa asɛm yi, me ho dwirii me yie na mefii sɛ ɔredi agorɔ. Ɛma meka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɛfiri sɛ agorɔ bi na ɔredi a, ɔngyae saa agorɔ no, agorɔ saa ɛma nnipa fo. Osika, Mɛka, mɛka, deɛ aberanteɛ yi ka ara na ɔreka. Na asɛm no, mante aseɛ. Ɛmaa me ankasa me ho dwirii me hwɛ aberanteɛ yi anim. Ɛhɔ na mefaa me bag a mede kɔeɛ na megyaa no wɔ hotel hɔnom. Wɔ sika asɛm yi ɛtwentwene me bo. Menhu nea menyɛ. Na ɛyɛ sɛ metenaa asɔredɛm sɛ merebɔ mpaeɛ ama Nyame ama me kunu anaasɛ na ɛyɛ sɛ nka mɛyɛ me ho fi. Osikani, mehu sɛ asɛm a ɛdi ka. Ɛno nti na metwerɛɛ krataa yi. ɛma me de ɛɛbrɛ wo. Ɛni sɛ sɛ osika mii bisa wo, wo ne w'abadwafoɔ ne adɔfoɔ mo hwɛ yɛn awareɛ no mii ngyae na me nkɔ? Anaa sɛ me nyɛ dɛn? Mo ntu me fo, ɛfiri sɛ m'ani atu atɔ me nsam. Wow! Ɛbɛ paa na wabu no o. Ɔse n'ani atu atɔ ne nsam. Ɔdɔfo a wohwɛ me yi, krataa a mekenkan yi yɛ ababaawa bi krataa a ɔkyerɛw de brɛɛ me. Na asɛm a ɔreka no, meka sɛ awɔsen agu me yie, efisɛ hwɛ sɛ watena Nyame fie abɔ mpae akyɛ sɛ Nyame nyi bɛrima mma no. Onyaa bɛrima nso maa no yɛɛ ne wedding nso, na ɔne no kɔɔ dɛm a asɛm sei na bɛrima rebɛka de ato ne na de ato n'anim. Saa afei na wa wabie ofidie bi ato so ato tu gam TV so a mekɔ so akae wo sɛ abɛbo TV show na w'ani gu so a worehwɛ yi. W'aso gu so nso a woretie. Enti tena ase na tie nsɛm no a yɛreka no. Na Auntie Christy, asɛm no menhu deɛ meka. Ɛyɛ meyɛ sure sɛ mekenkan email yi wɔ iPad yi so yi, wote nsɛm a na ababaawa reka. Wɔse ɔnyɛ dɛn?
Yoo sika meda ase bebree atiefo yɛmɔmɔadwo anwumerɛ yi na deɛ mɛtumi aka akyerɛ me nua yi sɛ me nua bɛɛ a ɔhaw kakrakɔ yi ato no ne sɛ sɛ ɔdi kan aka sɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn bɛyi Onyankopɔn nso ɔntumi nyi adebɔne mma nipa nti Ɛhɔ kakra no kyere m'adwene sɛ ɛsɛ mebɔ mpaeɛ na Nyame ayi ayi bɛɛma ama me. Nyɛ asɔre dan mu sɛ meekɔ pɛ kunu, mebɔ mpaeɛ ama Nyame ayi kunu ama me. Ɛnyɛ ɛnyɛ mmarima nyinaa na Nyame yi wɔn ma saa. Obi wɔ hɔ a ɔbɔ mpaeɛ no nyinaa no ne ɔpene ne ho. Wahu? Na saa problem wei no, me mentumi nka nkyerɛ me nua baa yi sɛ Ɛɛɛ HIV HIV a yɛka no ɛnyɛ yareɛ bi a ɛyɛ hu biaa saa o. Because wonim ɔde hyɛɛ mu na na mempɛ sɛ mede bɛba ɔse ne ho akɔ akɔ akɔdi mu mpo wedding no koraa no sika koraa a wɔde yɛ wedding no ne sika half ɛwɔ mu ɛnyɛ sɛ kyerɛ sɛ wedding no koraa a wɔyɛɛ koraa ne sika akɔ akɔdi mu koraa no n'akoma akɔ akɔdi bɛɛma no hɔ. Oh, w'akoma akɔdi hɔ a, nyɛ saa na akoma kɔdi bɛrima hɔ saa. Akokɔdi nni hɔ no, na wakɔ akɔhu deɛ nte sɛi deɛ, na ɛ, seesei no, deɛ mɛtumi aka akyerɛ no ara ne sɛ, woka sɛ w'akoma akɔdi no anaasɛ sika koraa akɔdi mu a, na wo ne no retena a, tena deɛ mobɛtumi atena, because HIV na yɛreka ansa, nyinya ho yareɛ bi wɔ hɔ a ɛhu kyɛ HIV. Yeah eh yɛ HIV bɛtumi ahwɛ no ama no akɔ because sei wodɔ no nti wobɛtumi ahyɛ condom no no deɛ na wo si so afei na waware a woyɛ wedding na wo bɛhyɛ condom no bɛdɛ wawo condom no deɛ wobɛhyɛ o na awoɔ ɛbɛbɛ awoɔ no a wobɛwo no mu no na gye sɛ no condom no ansa na watumi awo na ɛno so na ɛde asɛm bɛba no so wahunu nti ne twa mu tia ne sɛ wei deɛ ɛdɔ a wodɔ no no deɛ ni o mete wase sɛ wodɔ akɔdi wo sika akɔdi o Nanso sɛ wohwɛ na sɛ wo dɔ akodum na wo hia ba bi a ɔwɔ wiase deɛ a, wobɛtumi ne no atena because wokɔhu dɔkta nsi a ɔno ɔdɔ treatment a, mobɛtena te sɛ deɛ yɛn nyinaa yɛte hɔ yɛ live nice yi ara, ɔdɔ, ɔni ani, ɔbi biara wobɛtumi ayɛ. Na mmom awoɔ a bi a wo nso wopɛ sɛ wowoɔ no, ɛbɛyɛ dɛn na wo nso woawo? Nti ka me deɛ me m'adwene paa deɛ a, nka ɛyɛ sika akɔdi mu o, aduro akɔdi mu o, wɔntwitwa ne nyinaa so na nka ɔnyaa bɛɛma no na wɔnkɔ mu. na ɔnkɔ na ɔnkɔ agya wusu na ɔnya no ante bi sisi a wodwidwa so na ɔkɔ n'anim ɔnkɔ na wadwene kyerɛ wo sɛn ah wosikani meda ase paa megyim di yie paa sɛ ebinom so tiɛn afei na wɔn ba ɛbɛwura awareɛ mu na yɛni nkan so emu sɛ wɔn sɛ adwene bɛn so na yɛde wura awareɛ mu wɔn sɛ ɛno so hia paa ɛno nti na ɛma yɛmfa adwene mu herɛ ɛnyɛ dɛn ɛmfa nkɔ wura awareɛ mu ebi sɛ obi wɔ hɔ koraa wɔhu sɛ

Ɔbaa ne kɔkɔre na ahoɔfɛ nti ɛkwan biara so no ɛsɛ onya ɔbaa wei kyɛ sɛ ɛyɛ nsɛm bebree ebi so wɔ hɔ a mekɔwura awaleɛ mu ama menya wei nti sɛ duru mmerɛ a ɛsɛ yɛ wale ɛhɔ na ɛsɛ yɛnya abotere ɔho ne yɛbɔ mpa yɛtwɛn nyame yi bia ne sɛ yɛawale yɛwie a yɛkɔduru dɛm a wɔsɛ menya esi fine wei me yɛhunu bi da ɛyɛ good paa sɛ yɛ nsɛm yɛ dɛn ɛbɛsiw so na ɛba me yɛdwene ho Paa, wohu sɛ nsɛm a ɛba nyinaa, Nyame adom aa, ne nyinaa tumi ɛsan kɔ gyina yie. Ebi wɔ a akyee asan kura, Nyame ɛfa wo so aa nenam yɛn deɛ nkakra nkakra yi so na angye esi nnipa kwan so. Wonim, adom mu asi kɔ kakra aa, na ebi asi da. Papa bi yaree, ɛna dɔkta ka kyerɛɛ no sɛ ɛdɛn aa ɔbɛwu. Wonim adwene a ɔnyae? Nti obiara ba ne nkyɛn, ade kye a maame no akɔ dwa so no, obiara ba ne nkyɛn bɛsra no a, na waka akyerɛ, ne yere nso ho ɔfɛ paa. Nti obi bɛsan no aka akyerɛ nkurɔfoɔ a ɛwɔ area hɔ mmɛsra no sɛ ne yere no anya aids. Ɔno deɛ wonim sɛ wu ara na ɔbɛwu. Nti ɔmpɛ sɛ obi, ɔno wu a obi bɛyɛ dɛn? Bɛwaa ne yere no. Nti ɛkɔɔ so saa na ɔbaa yɛ sukuukɔ bɛ nyinaa na ɔbɔ mpaeɛ, ɔbɔ mpaeɛ, ɔno deɛ ɔse ne yere anya aids. Nti wama nnipa nyinaa ahu sɛ ne yere anya aids. Fine. Na wongye ndi sɛ wei, aberanteɛ yi, Sɛnea wedding no wɔn sɛ yɛn nyinaa wɔn sɛn ne blɔ ma wo hwɛ yi wo hwɛ krɛ pono tumi sɔ ɔbaa no ani agye ne promise yes I will yɛ hwɛ yɛ wɔn gye ndi sɛ sɛ ɔsɔ na hwɛ.
Dabi na sɛ saa nso hwɛ yɛ di ano ɛdi ɛdɛ wusu. Ɔpɛ sɛ ɔhwɛ yɛ sɛ ɔbɛ tumi akɔ yɛ yɛ. Because obi anya ɔdɔ di ama wo wɔnyɛ obi a na ɛba ne hɔ bɛsi ne sɛ ɔbɛsi ne paa wɔte aseɛ ne wɔnya ɔdɔ di ama wo ama wo sika kura ɛnso wɔ ayeforo no mu no waboa ama sika no ɛtumi aso

Sɔfo bisaa, Antikristo sɔfo bisaa sɛ, Yare anaa? Wose, Aane, wobɛtumi a woasan. Na so woanya Yesu asom yi dɛn aware? Nti, mɛ, mɛpɛ sɛ nka onya. Daabi, na me deɛ menim ne sɛ, sɛ wokɔ, sɛ wobɛware na akɔ Counseling no, yɛbusa wo sɛ wowɔ yareɛ bi wɔ wo ho, abɛ so yɛbɛhu. Nti woanka wɔ hɔnom no deɛ, na ɛyɛ sɛ ɔba no bɛtumi agya aware no because wode asɛm no asi no. Watwa no ntorɔ.

a ama me so mahu sɛ ei yareɛ wei deɛ mesuro na sɛ wamia w'ano ama yɛama aware asen sɛ biribi awie na sɛ yɛretu kwan no akɔka kyerɛ me hɔ sɛ afe a yɛreba abɛda no abɛka akyerɛ sɛ yare kakraka wei ɛkuta me abrɛ kɔ afe a mobɛware a mobɛwo nso. Ade kwesi deɛ woka yi ɛnansa yi na metie radio Ghana radio bi ɛna wɔde menim sɛ adom o sɛ dɛn na wɔde ɔbaa bi ne bɛrima bi baa soɔ Yɛ sɛ ɔbaa no sɛ bɛrima no wɔ HIV osisɛm. Ɛso ɔbaa no se ɔbaa no na ɛwɔ. Ɛso bɛrima no se kyenkyen ara kyerɛ a ɔbɛware no. Beginning no ɔkaa nokorɛ kyerɛɛ no. Ɛna Bible kaa asɛm bi sɛ ɔdɔ kata adeɛ nyinaa so. So wahu? Ɛnti no ɔkaa nokorɛ kyerɛɛ no no. Ɔnim sɛ problem sei na ɔbaa no wɔ. Ɛnso so ɔbɛkɔ. Ɛso so ɔbɛware no. Na awareɛ nyɛ adeɛ a ɛde kɔ heaven. Ɛna waba abɛdi akyire akɔfa ahoma bi abɛsɔ ɔmene tann. Nti ka me nuabaa no deɛ mɛtumi aka ne sɛ saa mmerɛ yi a ɔntwitwa twitwa nneɛma so. Ɔntwitwa so because an wanka nokorɛ ankyerɛ no. Ɔso wanka nokorɛ no nti no wontumi nka sɛ wanka nokorɛ no seesei ɔdɔ ne sika bi akɔdi nti wo tena ho wo tena ho deɛ a bɛtumi atena ho. Ɛwɔ mu sɛ ɛbɛha no mmom but yɛse yɛka ne sɛ. Aha koraa deɛ ma no nha no because ade kakraka wei apue mu a ɛma no nha wo fei na bɛno ne nwura kɔɔtwi kɔɔ brɛman ɛma no nha wo bebree. Oh, Africa so na nnuro biara nhyɛ da nni hɔ bi a saa ne nnuro bu ɔde ne ada. Bɛn na wobɛnu na woabɛ live te sɛ yɛne ɛtoe. Na kyerɛ sɛ ɛdeɛ yɛ nni ayɛ wo nti twitwa so ntɛm yaa na kɔ baabi. Nyɛ Nyankopɔn na ɛyi ma wo. Nyame ɔnyi ade kɛseɛ sei ma wo saa. Onyame dɔ ne mma. Onyame ntaa ne mma. Na deɛ me me hu no ne sɛ. Asɛ obi ɛɛka ɛna wo taa maso na wo nware ɛna ɛgya osu nhu sa sɛ bia wo taa maso ɛna wo nware ne yɛma ne pressure ɛna wo anwa enti ɔno deɛ deɛ ɔbɔ mpa yɛ ɔda so da yɛ nhu sɛ obi nam hɔ nom abɔsea nyame ayi akyerɛ no. Na na mepa kyɛw nim sɛ nɛ kora nsa na wobɛware tumi yɛ saa nhwehwɛ mu wei nyinaa.

Oh, ɛni yɛ nyina saa. Mɛ wɛdi asɛm wɔ ɛnyɛ yi yami saa. Ɔmɛ yɛ de si yɛ. Ɔmɛ bɛ bi a ɛyɛ jɛmu si bi basɛ maa ne bɛ wɛdi dodo. So anti kristi. Papa. Mi ni aba mi ni so aka akyɛ ne se wɔn de wɔn twa se na ɔnkɔ. But te sɛ yɛ wɔ youth bebree wɔ yɛ mu a yɛ bɛ ware. Na ware no bɛ ware no akɔyɛ sɛ ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ nkoa ne deɛ bɛnya wɔ awareɛ mu nkoa ɛna obiara deɛ mika a ɔrehwɛ. Sɛ obi hyɛ wo sesie na sɛ ɔresɛkye sɛ ɔbɛware a, afutuo bɛn, sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛɛma, afutuo bɛn na wode bɛma no? Yoo sika bɛda ase. Na yɛn mma no a ɛwɔ ha seesei titiriw ne yɛn mma mmarima ne yɛn mma mmaa a wɔwɔ ha seesei no, mo nyinaa motie me na muntie so a sɛbi me nuanom a me saesefo a mo mma wɔ kurom ha no, titiriw Martha no, baabi a meka sɛ wo ba koraa wapue. Enti mo mmaataa na monfrɛ mo mma na wɔn ntena ase na monka nkyerɛ wɔn sɛ sɛ wɔn kɔ disco na wɔahyia obi, wɔn tumi kɔ holidays Ghana, ofitaa na wɔahyia boy bi ma wɔakonya boy wɔ Ghana, wɔn tumi group wɔn kɔpɛ boys wɔ Ghana, ɛyɛ dangerous paa ha, wɔn kɔ club wobɛhu no akɔfa bɛrima wɔn astarte kisses, kisses no HIV na ɛwɔ aduro o, HIV no wɔ treatment but hepatitis B, A,

Last week me frɛ me ba me se ɛ wɛn na wohyia ɔbaa kisi kisi no ɔno ɔfa no sɛ me ma nyini wia bɛsiri hɔ na me ka saa na wɔ sere ne m'ani abere paa me se krakye wo yɛ nice boy o nti wo hyia ɔbaa wia kisi kisi rɔf rɔf me pɛ mo kyɛw ɛmaata no titiriw na ɛsɛ me ka kyerɛ mo frɛ wo ba na ɛne ne ntena ase ka kyerɛ ne se yareɛ bi aba ɛte sei te sei te sei ohyia obi na okisi no a wanya no direct nti wɔn nhwɛ yie papapapa mmaa ne mmarima mo wɔ kuro mu a seesei a girls a wɔn si so a Ɔne wo agyae ara ni na wanya foforɔ. Ɛna girls Ayɛ no sɛ nso ne boys bɛturu no. no, wɔn si Wɔn pii mu wɔn gyɛnyɛ adi fɔ. girls ah. Nti obiara nso ne ba pie na ɔkɔ na ɔba na ɔtete mu na ɔnunu ne ti na ɔkɔ na ɔba na ɔkɔ club ne ayi. Later later na ne problem no ɛbɛba. HIV deɛ obiara nim sɛ ɛwɔ hɔ, ɛnyɛ nwanwa biom. Na ne hepatitis no aba no, nnipa dodoɔ sɛn na nim sɛ yareɛ bi aba a yɛfrɛ no hepatitis? Nti sɛ mo kɔ ware a mo nhwɛ mu. Mo nhwɛ mu yie na na Ghana pra fam na nti nineteen ninety four na deɛ ɔdi m'akyi ɛɛ kɔ ware ɔhwehwɛɛ mu nti sɛ yɛ wɔ abrokyire ha deɛ a ɛno ara sɛ wo sɔre akɔ mo nkyɛn me aberewa o me tumi sɔre kɔ me ti me radio so yareɛ bi a mɛte deɛ biara na ahwɛ m'ano soro koraa mɛtumi aka sɛ ɛgya bi ɔkɔ roast no m'ano soro a mede bɛka koraa te wabɛsere yareɛ bi a ɛbɛsi me tiri mu biara na maduru doctor no hɔ meduru hɔ na mede me se ma me letter na menkɔ mekɔtwe mogya mɛtwe ara kɔ si biribiara Deɛ ɛbɛsi me tirim biara no mabɔ doctor ahwɛ m'anim saa no ɔsere because nneɛma bi a yɛhu seesei nti momfrɛ mo mma no na montu wɔn fo wɔ me mmeranteɛ ne mmabaa montutu mo mma mo fo wɔ mmeranteɛ no ne mmabaa no montu wɔn fo dabia mo dawuro nkyerɛ wɔn sɛ yareɛ wɔ wiase seesei nti wɔn nhwɛ wɔn ho yie nyɛ sɛ wogyaa barima biara na wofa foforɔ wofa a wohyia no a wosɛ meɛnkɔ kyɛke ɛnim sɛ wodeɛ ɔyɛ yɔn wowɔ 20 years na bɛfa boy a ɛne ne nkɔ house doctor hɔ wosɛ mokɔhwehwɛ mo mogya mu ansa na moada Because nkwadaa no bi frɛndi mpaninfoɔ a wɔn nyanya yareɛ ɛɛ obiara nkyia obi akwadaa nni mpanin wei nim wei nim wei nti mesrɛ mo bebree abaatan no monfrɛfrɛ mo mma ɛɛ nkwadaa a mowɔ ha a mote twii ebi te twii paa mofa bɛrima a mode nkɔ kyɛke mo ho mmeranteɛ a moasi so a mowɔ kurom a mode mo ani kyere girls no mede wɔn akora na moyɛ line no

Wɔn a wɔresi awareɛ kwan mu, afotuo bɛn na wode bɛma wɔn? Eo, meda ase.
Afotuo a mede ma me nuanom ne sɛ, eh, awura yi deɛ a yɛhwɛ yi, wotumi hu sɛ aberanteɛ no, biribi nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ, sɛ ɔwɔ yareɛ no ampa deɛ a, biribi nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ yareɛ no. Ɛne sɛ, ne ho yɛ den, na sɛdeɛ wedding no ase no, ahokeka na ɔredi asa, ɔtumi pagya ɔbaa yi twitwa mfonin no kyerɛ sɛ, Wonhu, ɛnyɛ yare a ɛtumi pia nnipa to hɔ ma no yɛ mmoa mmoa bi, ɛyɛ no a yɛntwerɛ so ngu n'anim, yɛntwerɛ ngu n'anim, nti bɛyɛ dɛn na wahu? Nti mesrɛ wo sɛ nka ne tete hɔ bi no sɛ tutu ne mmaa ho kɔkyerɛ mpaninfoɔ a na ɛde yɛhyia obi a yɛnya aboterɛ na yɛmfa nkyerɛ yɛ maame ne yɛ papa nom na yɛnkɔhwehwɛ wei nom nyinaa nwie ansa na yɛde bɛkɔ yɛ asɔfoɔ anim akɔhyira so a Yɛde akɔ yɛn asɔfo anim ayɛ dɛn? Akohyira so. Yɛn nkwa nti, ɛfiri sɛ yɛn nkwa ho hia, sɛ ɛbɛboa yɛn ara a yɛbɛtena ase a yɛbɛnyini akyɛ. Sisi a, wei deɛ ɛyɛ a bɛ ogya yi a ɛnyɛ yie, ɔsɛn ne kɔn mu aane, ɛfiri sɛ, ɛɛ, sɔfo bisaeɛ, ɔse aane, yareɛ a, aane, ohia a, aane, sika a, aane, nti mesrɛ mo, yɛn, mma yɛn ntwɛn mfa yɛn ho nkɔyɛ dɛn? Nkɔtɔ mu ansa, yɛnhwɛ yɛn ho so yie, na aboa yɛn nyinaa. Meda mo ase. Ɔme adehyeɛ, hmm, Wohu sɛ magu ahome na meresan resere. Sɛ worehwɛ me seesei a, tie deɛ mereka akyerɛ wo no. A Woasi awareɛ kwan mu a, tie me yie. Tie me pa ara because seesei nsɛm a ɛrekɔ so wɔ wiase no, ɛyɛ hu yie. Wo deɛ ma mentu me nuabaa no fo, metu no fo wie a, na afei Ababaawa ne aberanteɛ a wohwɛ me so maka bi akyerɛ wo. Me nua baa sɛ wohwɛ me a wohu na anka ɛwɔ ɛyɛ medically no de menim ne sɛ seesei sɛ ɔbaa koraa nyem na sɛ ɔwɔ HIV no bi koraa na yɛtumi ma no aduro a ebi nka ɛyɛ ne ba no nti wo kunu ɔbɛtumi akɔ na yɛama no treatment kɔ doctor hɔ na kɔbisa no sɛ treatment na yɛde bɛma no wo ne wo kunu da a Wunnya bi anaa? Wɔbɛtumi ama no aduru a ɛmma wunnya bi anaa? Fa ne fa ne saa nsɛm weisei nyinaa hwɛ ansa na anomo bi wɔ ma bɛtu a woatu. Na sɛ worehwɛ me so na sɛ wo brada no korɔ no a wo ne mahwɛ weisei no video no a ɔsɛndee yɛ no nyinaa mo wedding time ne weisei mahu nipa korɔ but wei yɛ afidie so mentumi mfa mɛto so but sɛ menim sɛ worehwɛ me nti a meka akyerɛ wo adeɛ no a woyɛɛyɛ no deɛ Nyame ne nokorɛ ni meka asi w'anim pi sɛ woanyɛ no yie Adɛn na ɛsɛ sɛ wode asɛm sɛ esie no? Seesei no, tu ɔbaa no, n'adwene bɛyɛ ne sɛ Nyame adi ne hwam o, n'adwene bɛyɛ ne sɛ Nyame adi ne nturo o, because ɔka n'asɛm, ɔse wabɔ mpaeɛ, wakyerɛ Nyame fie akyɛ, na wo nso wode saa asɛm wei, ne nkwanhyia wei sei, ne asiane wei akɔ akɔsiane no. Nti wo feel sɛ obɛtumi, deɛ wayɛ, obɛtumi ama no gyidie ama no atumi abɔ mpaeɛ bio? Hwɛ no yie paa bikɔ bible se deɛ witi bia nam ne so bɛbɛ no wɔnue nti ɛma ne nfa wɔ so na ɔnnya anyamesom ɛfiri sɛ wɔ se wabɔ mpa yɛ akyɛ na wo so wode ɛsa wɛ kosa wo nim se problem wei se ɛwɔ hɔ no adɛn na wanka ankyerɛ no ɔdɔ wo anka ɔdɔ wo sɛ ɔwɔ HIV sɛ ɔni HIV o ɛnka bia anka wo ka nokorɛ kyerɛ anka ɔbɛdɔ wo Adɛn na wanka nokorɛ ankyerɛ no? Woanyɛ no yie. Sɛ ɔyɛ ɔbaa anaa barima, aberanteɛ anaa ababaawa a wasi so a, wo nso woresɛkye sɛ ebia wobɛware a, ma menka asɛm nkyerɛ wo. Akyinkyin akyinkyin, ɛma wohu nneɛma. Ɛnna mafa mafa, ɛde nsɛm bebree nenam. Baabi a abɛduru biara na woworɔ obi to no. Ɛde asɛm na ɛbɛbrɛ wo. Enti mesrɛ wo, sɛ woasi awareɛ kwan so, na sɛ worepɛ ɔbaa anaa barima aware a, ma w'ani nna hɔnom. Ma w'adwene mu nnɔ. Ɛnyɛ sɛ wohyɛ obiara wɔ nkwankyɛn biara na wafa. Sɛ woatena Nyame fie abɔ mpaeɛ akyɛ a, ka kyerɛ Nyame sɛ ɔmmue w'ani Womie w'ani. Ɛnyɛ sɛ ɔda soro na yɛhuu bɛɛma no wɔ ɔda yɛ mu a ɛna wosea asomasi mabɔ mpaeɛ akyɛ nti Nyame ɛna ayi asomasi adi ama me ɛde nsɛm bebree ɛna ɛnam ɛna mesrɛ mo mo nso a ɛyɛ a na mo wɔ asugyafoɔ ne ho no a mo ma ɔmo pressure no awareɛ sɛbe ɛnyɛ ntoos a yɛtɔn no wɔ makɔla dwom ɛna akɔ akɔtɔ bi Ɛnyɛ borɔdeɛ a yɛbɔ ndonkomi sɛ woantɔ a ɛbɛbre asɛe. Enti mesrɛ wo, sɛ wo ne obi wɔ hɔnom, anaa ɔba bi wɔ hɔ, anaa obusuani bi wɔ hɔnom, na sɛ ɔnyaa awareɛ a pressure no dɔɔso a, monsusu na monya ntoboaseɛ ne pressure a mode ma wɔn no, ɛno na ɛma wɔtutu mampampirika no. Enti mesrɛ wo, sɛ wowe mmisesia na sɛ ɔba bi, wanyin, wadu ne mpanyin fie so, na sɛ ɔnwaree a, nya ntoboaseɛ ma no. Na aware ɛnyɛ kaba show na atwam. Bɔ mpaeɛ fata no kyesɛ Nyame nom no okunu a ɔbɛte naseɛ na ɔbɛboa no na ɛnyɛ sɛ awareɛ ne awareɛ. Nti mesrɛ mo, mo a moma nkorɔfoɔ pressure ɛma ɔmo tutu ammirika kɔfa deɛ yɛmfa no, moma yɛngyae na yɛmfa mpaebɔ ntaa ɔmo akyi. Aha sei na mede wobɛsie. Asɛm yi mma ne ntwa wɔ ha sei, monkɔ so na monwenwen ho wɔ mo afie afie mu ne mo nnwuma mu, na montutu mo ho fo na ɛmfa asomdwoe mmrɛ yɛn. Mma mo ani tie adeɛ na dasɛ na yɛbɛsan ahyia. Onyame nhyira wo.